net bei mir méi a menger Herzen run se bei mar si mat dobäi haut an deser Kaffispaus an mir wollte mo kucken wat et du neits gëtt am Hause Parity an an generell mo kucken wat et an der letze beier Metal 10 se ze soe gëtt an ja Merc hun ichchte datt der ech Zäitkohol huet fir dat heiten ne. Jo, merci och. Mir wären op deem battere Méinden, den Méinden ass et jo gewéinlech ëmmer, an ech ziele mech dozou, mega onmotivéiert, muss ech scho soen. Wann rappt schonn of hei, dat heescht, jo, de Méinden. Jo, Méinden kann heem goen. De Méinden kann heem, ma de Méinden ass et scho geféierlech. Gutt, gutt, gutt. Ma jo, wou fänke mer un? Ech mengen, Dir sidd jo mëttlerweil, wann een dat schlecht esou soe kann, bekannten Huesen an der Zeen, he? An Lo ging mech einfach mol interesséieren wei wei dir zwee iwwerhaapt zum Metal komm sidd an dann natierlech och déi Philosophie ze soen oh ech maa lo eng Band op et lo Parity ass oder ech weess dass d'Sandra nach ganz Koup aner Projeten huet. De Ben war natierlech och mam mam ech menge wou war de Ben nach net gell maa mat einfach mol sou Mëttlerweil dat kléngt och e bësse falsch gell?
Dat dat hues du gesot also lo geet scho rem lass mee gutt. Also zum Metal Fond, dat ass äh, uff, dat ass schon 10, 11, 12 Joer hier, ech ginn al. Ähm, Mir deemools hat en äh, Kolleg schon mär gesot, hei, oh, kuck, ech lauschter Metal. An ich, okay, mm, net so menges, war eng etwas gelauschtert. Echt Lied gelauschtert, Slipknot, Psychosocial. So, Klassiker, ja. Ja an de moment so okay nee das gu net meint das mhm. absolut net meint vergis et du no ech dann aner Sache von hue ma wait and bleed gewesen an den hört mal een vu Bulle von Valentine gewesen an der waren so die zwei echt Bands wo dann rakom sinn an äh, och bëssen Sachen da wollt no spillen eng Gitterkrit äh, an dann ugefangen ah, okay kom mir muss lo selber Musik machen dann hunn ich mal Thema gefangen war mein Batte an der echtter Band woch war bei Dystopien 4 An do war de Miguel vu Fusion Bomb halt och zimmlech séier dobäi komm an den Daniel Arden, deen herno och bei Parity war am Ufank.
An jo, do hu mer do zesummen ugefaangen eis éischt Schrëtt ze maachen a mir wollten onbedéngt Thrash Metal maachen an dat war richteg flott am Fong. An ech gesinn haut nach heiansdo bei Sublind, dass ech esou Saachen eben nach. gesinn, ah jo, dat sinn déi Influenzen, déi vun deemools nach kommen. Ja. Mee mëttlerweil, ech, ech fannen ëmmer witzeg, well de Miguel an ech, mär, zënterdeems dass mer net méi beieneen an der Band, an enger Band sinn, do sinn eis Stiler e bëssen ausernee gaangen, well heen ass komplett an den Thrash, an den Tech-Thrash esou gaangen. Absolut, ja, ja. An äh, ech sinn halt méi an de Prog gaangen mat äh, Periphery, North Lane Architects, esou Saachen. Ja, ja. Mhm. An äh, Trotzdem ass et ëmmer rëm flott fir mat hinnen och Concerten ze spillen, well mer eis schonn éiweg kennen an et sinn halt déi richteg Leit dofir och. Sou, an du Sandra?
Jo, also ech sinn esou en typescht Nu-Metal-Kand. Et huet alles mat Linkin Park bei mär ugefaangen. No shame héi, ech mengen mir sinn all do duerchgaangen, oder? Jo, absolut net, also ech fannen do ass haut nach näischt drun, wann een dat lauschtert, gell? Och voilà. An ma ech muss soen, et huet bei mär nach éischter ugefaangen, well ech och wierklech mat deem Classic Rock sou opgewuess sinn. Also ech hunn ëmmer schonn Dire Straits present gehat, Led Zeppelin, Deep Purple, voilà. Black Sabbath a sou weider an duerno hunn ech meng eege Bands an deem Genre entdeckt. Sou eng vu menge Liblingsbands ass haut nach Jethro Tull zum Beispill. Okay, ja.
Déi mat der Querflütt. Ja, genau. Ja, ja, ja.
An ja, dat huet sech dann sou entwéckelt, dass ech dann iergendwann eng Kéier sou an der New Metal. Zeen gelant sinn an vun do vun do aus ass dann eben alles komm voilà vu Korn bis jo och Slipknot an sou prinzipiell déi ganz ufanks 2000er Wänn sou jo genau genau also déi déi hunn ech déi hunn ech fir mech eigentlech esou sou mat 2007 entdeckt. Jo, dat war deemools de Minutes to Midnight vu Linkin Park ass do erauskomm. Do hat ech, war ech do dra gefall, soen ech emol.
An muss ech zwar soen, elo eng kleng Klammer op, den Two Minutes to Midnight, deen huet mech e bëssen, et war zu deem Zäitpunkt do, ech mengen dat ass jo och elo schonn dausend Joer hier, gefillt, dausend Joer, war Linkin Park, net dass se schlecht waren ich mein, sind bis zum Schluss hun se nach immer sau gut Musik geschrieben mhm. dat war schon bisschen so letter und für Fans eben well no no Meteora an so wat du kom an dann wie man können so etwas so, so.
ja war also ich, ich muss so ich sind immer Fan vu weil ban ze schnei erfannen a weider, also weiderentwéckelen, well dat ass jo och ëmmer eng Saach vu sech selwer fannen a sech selwer esou reflektéieren iwwert dat, wat ee mécht. An ech fannen, wann een do awer esou Steps viru mécht, also och vum, vum leschten Album kann een hale wat ee wëll, wann do eebe méi Hip-Hop an esou weider drop war, Ech sinn do ëmmer ganz, ganz oppe muss ech soen. Ech fanne meeschtens vu Bands vu bis ëmmer alles gutt. Also wann ee sech e bësse méi domat ausernee setzt, iech wann eng Kéier fënnt een an alles eran, denken ech. Mee dat ass natierlech, wéi s de sees, ëmmer Affaire de goût. Dat ass, jo, dat ass absolut Affaire de goût. An ech mengen, dat ass och en Thema, wat mir hei ganz, fir déi dräi Joer wou mer dat elo hei maachen, ganz oft gefrot ginn, jo firwat Firwat lauschtert een iwwerhaapt Metal? Éischst mol natierlech de Cliché, gell? Ech versti guer näischt, et ass alles vill ze haart. Satanisten! Voilà, gell? An do muss de der dann, wéi wëlls de esou engem erklären, dass awer méi dohannert stécht, wéi et op den éischte Bléck an op dat éischt Héieren iwwerhaapt do ass? An dat ass net esou easy, gell? Jo, dat stëmmt. Also ech menge wann ech jo wéi de Benie bo lo seng Rees beschriwwen huet, sou ech war also viru Parity elo selwer an der Metal-Zeen net wierklech aktiv als Musekerin. Ech war ëmmer schonn op Concerten an esou, ech hunn ëmmer schonn d'Lëtzebuerger Metal-Zeen extrem inspiréierend fonnt. Mee do wou mär Parity gestart hunn, am Ufank war dat nach esou e bëssen esou alternative rock, voilà. An duerno wou et dann awer méi an de Metal gaangen ass, bon ech hunn do relativ séier de Gesang geléiert an jo et ass e bësse meng Schold well ech do op eemol komm si mat hey ech ka screamen.
Okay, mir mal mat. Fir wat net? Ech mengt huet geklappt gell. Ma jo an an mee de de Ben ass am Fong deen deen esou d'Richtung e bësse virginn huet mat deem Modernen, well ech muss soen also ech sinn nach ëmmer haut also ech lauschteren zwar mëttlerweil och esou Periphery, Tesseract an esou Monuments awer also eigentlech meng meng Alldeeglech Musek, also et huet, dat ass och e bëssen esou, esou wa mer schonn iwwer Stereotyppen an esou schwätzen, dat ass esou, du mengs jo esou e Metalhead, dee giff vu moies bis owes nëmmen do sëtzen an nëmme Metal lauschteren an wat weess ech. Also
ech muss wierklech soen, bei mär ass et esou de komplette Contraire, also ech lauschtere vun der arabescher Musek mat Imahan, vu Reggae bis, also säit dräi Joer eng vu menge Liblingsbands, New Model Army, also. Punk, Folk, dat heescht also bei mär ass eigentlech bis op heiansdo emol Gojira an esou, also shame on me vläit och, mee kee Metal am Alldag esou derbäi. Dat ass da fir mech esou d'Kiischt um Kuch ëmmer, also wann et dann dorëms geet, jo. Mee sot mol, deng Inspiratioun kanns du dann an deem, ob et elo fir Musek schreiwen oder generell duerch déi Phasen, wou s de grad gees, 't ass u sech egal wat fir eng Musek dass de dee Moment lauschters, ech mengen du kanns haut elo en eng Folkband entdecke wou wou dech total an d'Staune bréngt an du kanns duerch déi deen Input kanns de vläit moar dee beschte Metalalbum schreiwe vun 2024. Dat huet u sech guer keng, also ech wëll net soen, keng Grenzen, du kënns selwer un deng Grenzen, mee dat. das immer perséinlech mengen ech ne dat well ja. also fir genren ze mëschen huet als bitte okay as interesséiert dat hue mhm. bei mir ugefangen bei äh, revocation an ja. fan ech hun ech immens gut fand an die hun halt den typischen thrash geholl an do die in den tech das du beigemacht mhm. an mhm. an dann hue se soli sinn einfach bluesy an jazzy also dofir ich menge wann den insgesamt doranner geht mat enge äh, dass een oppen ass fir verschidde Musekszorten, da kommen nei Genren raus, och bei Northlane zum Beispill, si bréngen halt dee ganzen elektronesche Stuff do mat eran an dat ass genee dat, wat d'Leit och wierklech gutt fanne well den normalen generic Metal, soen ech, hunn d'Leit héieren an do, jo natierlech kënnen do cool Saache sinn nach, mee fir Saachen ze mëschen, dat ass dat, wou och mëttlerweil méi Leit erakommen, déi net u sech esou Metal lauschteren an da fannen se awer Lidd esou ok, do sinn zwar elo Screams dran mee et gefält mer iergendswéi an ech weess net firwat an ech mengen dat bréngt de Metal insgesamt och weider. Jo jo dat hues de an deene leschte puer Joere ganz gutt gesinn a wat soss puer Joer keng Ahnung ech soe lo mol einfach also Bands wéi Spiritbox oder Jinjer wou bëssen déi ganz Zeen elo bëssen esou bëssen nach méi Open minded gi meet den eben ech duerch den famousen clean vocals an dann eng Sekonn drop hues de eng Ried am Gesiit gell sou bessen. Dat sinn Situatiounen mat deene vill Leit dobaussen näischt kënnen ufänken an awer ass wéi s du sees ass se sou ah dat ass awer wéi wéi mécht déi Persoun dat fir kënnen dee Switch ze man an iergendwann eng Kéier sinn se dann awer dran an dann wëssen se net wéi et gaangen ass gell. Ech meng bei mär war et mol op jiddefalls sou mee dat ass da scho vill méi laang hier. Ja, mir, mir kriegen noch am Anfang oft von Leuten gesagt, also ich lauschteren eigentlich kein Metal, mir ich fanden er Lieder richtig cool, mir das ass och weil ja den, den Giovanni op der Batterie bringt so bisschen mi Aflöss aus dem Rock, also so hin, hin ass wirklich so Red Hot Chili Peppers und dann so sing ganz ähm, Jo, also hie bréngt dann do esou säin, säi Stil mat eran. De Joé um Bass ass ëmmer och nach e bësse méi esou um Alternative Rock oder och esou Richtung Deftones orientéiert. De Yannick op der Rhythmusgittar, hien ass och, kënnt och aus dem Nu Metal, also mir deelen eis Leidenschaft fir Il Niño zum Beispill.
Klassiker. an jo ech denken an de beim Ben mierkt een einfach voilà wann hien säi also e Solo oder wann och d'Lidd aus senger Fieder kënnt, dat héiers de einfach. Also hien huet mëttlerweil och scho seng Aart a Weis fir seng Soli ze schreiwen an esou, déi déi op eng ganz modern Aart a Weis dann ëmgesat ginn an nee mee ech mengen. Jo, wéi ech virdru gesot hunn, och esou dat, dat wat dann d'Stëmm bei eis vläicht e bëssen ausmécht, ass, datt een ebe just partiell e bëssen an d'héich Nouten eriwwergeet. Mee eigentlech sinn ech frou och mam Sound op der, op eiser neier EP, datt d'Vocals eigentlech zimmlech raw sinn. Also se sinn, se sinn einfach. do an et gëtt net vill ronderëm ze wat weess ech wat vun Effekter an esou, vläicht mol heiansdo Reverb drop oder esou an doriwwer sinn ech mega mega frou och, well voilà et ass genau esou wéi wéi et a mengen Ae sollt sinn voilà. Nee mee du hues och virdru gesot esou wann wann ech elo d'Evolutioun kucken, wou ech elo vu Parity matkrut, okay ech hunn ech vläicht e bësse spéit entdeckt natierlech war mat Utopia war e bëssen

De Misha Mansour vu Lëtzebuerg. Oh! Merci, merci. Mä am Fong, dat ass mol net iwwerdriwwen, gell? Lauscht mol, gell. Wahrscheinlech nach léiwer Mark Halperin héieren elo. Ah ja, okay, jo.
Dat ass schéin ze héieren. Dat ass awer och den Hoerstil wahrscheinlech, wou dann dozou bäidréit. Jo,
mä dat ass interessant, dass du dat esou sees, well ech gesi mech am Fong am Géigendeel, well. Wann ech eppes schreiwen, dann ass et meeschtens d'Skelett an ech fille mech selwer esou, datt ech an de Iwwergäng oder wéi soll ech elo wierklech op dat erauskommen, wou ech do zum Schluss gemaach hunn, sinn ech esou, wéi kommen ech dohinner? An dann hat mer zum Beispill bei Silence elo dat Lidd, dat ass geschriwwe ginn, éi de Yannick an der Band war an de Yannick war esou, wow cool, ech kuck do kanns de esou an esou man. An dat war genee dat wat ech. mer geduet hu mee wat ech net iergendsi an enger Kéier hikritt hu fir dat esou ze schreiwen. An de Skelett schreiwen ech oft, mee dass duerch déi aner oder da mir hate bei bei The Sta nee pa bei Reboot has hat d'Sandra zum Schluss gesot esou, okay deen doten Deel deen ass jo mee ech wëll dass et do wat ze schéin ech wëll dass et do wierklech

Do hunn ech dem Miguel dat gewisen, well hie schafft mëttlerweil bei mär an hien huet, mä jo, dat ass immens, an hien huet gesot esou, do muss e Solo drop an ech, dat ass och wann ee wierklech esou déif dran ass an der Matière, am Lidd, dass een esou, am Fong, am Fong wollt ech keen drop schreiwen, mee hien huet Recht, do passt e Solo elo drop, also muss en dohinner, jo. An dann ass dat gemeet ginn. Ech hunn der gesot. Genau.
Misha, Mark Holcomb, egal. An do hu mer nach de Yann u Bord geholl, fir de Featuring ze maachen bei Reboot. An do war d'Lidd zesummegestallt. Ja, an dat ass, meng ech, wéi s de virdru gesot hues, dat ass esou de Kiischt um Kiischenkuch.

Ma ja, ja. Ma dat, dat klingt awer no enger Fan an äh, entertaining Band wann den dat se ka so an es sinn och zu mengen Deel lo froh dass das das ma echt mal haut lo heise well ech sinn och net immer den wo Mechkeeten huet äh, ma beizahlen mat rendezvous de erster Tour war grad so gut well wie sie gut lancéiert an dat dat, dat freet mech an ah, ja. ähm, wat wat wat tu man nach ich mengen die einfachste froh déi déi ech mer gestallt hunn sou okay Parity dat kléngt schonn et kléngt als Bandnumm kléngt et schonn interessant mee sou hm da gees de mol d'Bedeitung vu Parity kucken also mhm equal equal oder equality am beschten ja an engem Wuert ja. gesot gell ähm, ouni lo no no bausen ze goen wat lo d'Welt mat deem Thema ufänkt mee wat bedeit dat Wuert fir Iech an als Band?
Dass genee dat, also dass war mol wierklech net esou geduet dat wat d'Welt domadder ufänkt, also war fir eis méi op eis bezunn. Am Ufank war et wierklech esou, hei mär si gläich an insgesamt Leit déi sech. besser fillen oder esou, dat ass wat bréngt dat? Also dat war esou e bëssen déi initial Idee an datt jidderee gläichgestallt ass e bëssen an datt jiddereen dat selwecht kann erreechen, datt ee also datt insgesamt och esou eng Saach. Ech kréien oft wann ech héieren, datt iergendee seet fir een aneren, hei oh deen huet Talent an esou, dat gesinn ech absolut guer net esou, well fir mech gëtt et keen Talent. Talent ass fir mech. Non-existent. Dat ass eppes, wat een halt entweder stonnelaang, joerelaang geübt huet oder, oder net. Mee fir et einfach ze soen, Ah jo, deen doten, dee kann dat jo net, Talent. Jo, nee, entweder huet en sech stonnelaang hannendru gesat, verschiddener hunn et vläicht méi einfach, anerer hunn et méi schwéier. Ech hat vill Saachen, also an der Gittar, wann wann de Miguel wat weess ech wat gespillt huet, hunn ech sou sech hannendrun, oh Merde, ech muss dat elo och kënnen. Ja, dat den Miguel ass scho krass. Ja, ja, dat muss ech och soen. Ass en, ja. Ja, ja, ja. An dofir dat, also mir haten eis deemools esou vill gepusht géigesäiteg, hei kuck ech kann dat spillen, hei kuck ech kann dat spillen, net am Kompetitiven an deem Sënn, mee am Sënn vu pushen, sou ah ja kuck ech hunn dat dote geschriwwen, an ech hu missen nozéien, jo ok jo mee an dofir ass et esou cool dass dat esou ausernee gaangen ass an trotzdem hu mer eis weider gepusht an deem Sënn. Ja, an wann, wann en dann nämlich lo äh, dat, dat pushen ass eben lo e gut, e gute Punkt wo du sees ähm, wo man zum vu Meerlo zum Beispiel äh, eben wie ich wieder gesot hun nom no der Single Utopia ware do Bemol ja Bësse roueg ginn, wou dann jidderee geduet huet, okay, natierlech, mir sinn all duerch, äh, ech mengen Corona, jiddereen huet et materlieft an dat war keng flott Zäit. Ähm, mee Ja, mee de Video, dee war jo während, also während war- Corona, mat de Restriktiounen hu mer dee gefilmt an do wierklech opgepasst, hei, wéi maache mer dat elo, wéi kënne mer dat organiséieren? Well Ja, ja, ja. d'EP hätt jo sollen erauskommen, Ocean hätt sollen den Dag erauskommen, nodeems datt alles zougaangen ass. An dat war zimmlech scheiss.
Ja, den 13 Mäerz 2020 war eis Release geplangt an der Kulturfabrik deemools. Fuck, ok, ok, ok, jo effektiv, dat ass genau do, gell? Also zwee Deeg virdru mam Marc Scheer owes nach telefonéiert, jo mir kënnen dat net méi maachen, ne, ne, ne, wësse guer net wat leeft an jo voilà. Mee. An, an awer muss ech soen, also net, dass Der näischt an där Zäit do gemeet huet, mee et war awer e bësse méi roueg ginn, wann ech mer dat esou däerf erlaben, well ech krut dat emol esou mat, Jo, mee well dat, generell an der also, Zeen méi roueg ginn ass mee ech iwwert déi leschten mengen, Zäit, hein. ech mengen awer och allgemeng esou, also mär stinn, och den Numm Parity heescht bei eis, mär sinn, mär sinn eng extrem éierlech. Band ënnereneen och. Also mär, wéi soll ech soen, et gëtt och emol heiansdo ënnerenee geschwat esou a voilà. Mee also zum Beispill ass jidderee vun eis duerch verschiddenst Ännerunge gaangen an huet sech selwer och developpéiert oder huet selwer missen och schwiereg Decisiounen treffen an esou weider. Also ech fir mäin Deel muss och soen, datt ech während e puer Méint, wat mengen ech kee Mënsch weess, ausserhalb vun der Band oder vläit mol no Kollegen, mee während e puer Méint war ech guer net méi bei Parity dran. Also dat heescht, elo hunn ech et gesot, mee et ass jo elo egal, dat ass einfach eng Saach vun Éierlechkeet an och emol no baussen ze weisen, datt eng Band och emol kann wierklech Downs hunn an dass een och doranner ka wuessen, och herno als Band erëm zesummen, wann ee sech erëm zesummen deet. An ech mengen, wéi soll ech soen, esou als Museker oder als Musekerin, voilà, stellt ee sech eeben heiansdo emol selwer e Fro an ech mengen och wann, also och e Message no baussen, esou un deen, deen dat grad lauschtert an un deen, dee grad drun zweifelt se ja mee ech hun am Moment net wierklech Loscht Musek ze maachen, mécht dat mech elo zum anti human? Keng Ahnung, heescht dat elo dass ech kee Museker méi wëll sinn? Heiansdo eng Paus ass alles wat ee brauch, also einfach emol step back a soen ok mee wat wëll ech iwwerhaapt an dono seng Decisiounen huelen an no där Distanz Saachen eng Kéier. ja, kucken weil voilà, dat war bei mir eben de Fall ist schon von lauter Beem ke Bësch méi gesinn hm. an äh, voilà Me ja. dat huet sech ja dann do entwickelt, dass äh, da so die EP do zu Sterne kommers an déi extrem perélech also dofir heescht och Parity. Hm.
Dat do gëtt zech meiner dats déi déi beschten erkläre wouss ass kéinten Ech mengen ech meng Situatiounen ass den Tisch klo mé ginn all duerch Phasen wouste effektiv net weess wou hinner kucken an wat machen. oder wéi se dech och expriméiere sollt an deem Fall, wat jo an deem Fall nach dat dat allerschwéierst ass virun allem musikalesch da gesinn. An ähm, ech mein beschte Beispill solle mol DP ass DP ass lo geschriwwen an dann ass ëmmer nach natierlech gut fir déi Saachen ech wëll net soen ze ignorieren, dat ass definitiv dat falscht Wuert, mä einfach ze soen okay dat do muss lo rouen, dat ass wéi Wäin, dee lees an de Keller an dat péckst de da mol eng Zäitchen net Nëmm mi un, an deem Sënn, ech maache mer keng Gedanken driwwer. Et ass elo do, ech hu lo Spaass mat de Concerten, ech fannen et flott, datt d'Leit op d'Songs reacten a vläicht och genau déi selwecht Gefiller ëmfanne wéi dir elo zum Beispill dobäi. An dann dono zitt's de aus dengen Erfarungen, déi s de domat gemeet hues, soll ech emol nei Motivatioun fir, ok, ech sinn net ready, mee ech weess, datt ech nach méi. kann esou ofliwweren oder vläit souguer besser oder aneschters. Et ass jo grad dat, also an de Lidder sinn am Fong alleguerten déi Emotiounen dran a Ja. fir mech perséinlech ass zum Beispill dat lescht Lidd The Star, um ja. Album The Jo. Star ass de Schlussdeel ass, ech hunn et gelauschtert an ech hu geduet, Petaah, du muss dech mega zesummerappen op där Release, well do waren déi ganz Emotioune vun all deene Méint, vun deene Joren am Fong, wou wou mer dru geschriwwen hunn an alles war do op eng Kéier komm an um Concert hunn ech den Ufanksdeel, mer hunn d'Live-Opnam virdrun eng Kéier e bësse gelauschtert an dann hunn ech do mat matgesongen, esou ok komm muss de elo matsangen an et ass einfach net méi gaangen ab engem Punkt, esou ok komm hal op, du kriss keen Toun eraus, well et ass ze emotional. Dunn hunn ech mech ëmgedréint, den Giovanni huet mech gekuckt, esou ech muss mech elo zesummerappe gell, ech hunn ech hunn him gewisen, hei ech muss mech elo zesummerappen an hien esou wat ass Wat ass lass?
Dat ass awer och schéin. Ech meng dat weist, dass mer all Gëtten iergendwo och vulnerable sinn an awer net esou hart oder cool, wéi mer eigentlech wëlle sinn. Ah jo, definitiv, definitiv. Dat ass dat Also, Allerwichtegst, mengen dat ech. ass, also d'Bühn ass, et gëtt keng Plaz, wou ech mech méi wuel fille wéi op der Bühn an wou ech einfach alles kann erausloossen. An et war och immens emotional op der Release, fir endlech dat ze spillen, esou an deeër Form déi éischt Kéier esou an dann eben den Schlussdeel wou ech mengen ech hat deit gesot esou wéi wär et wa mer do giffen esou e Chouer irgend eppes maachen an dat dat war halt herno opgeholl war de Chouer vun ui also do war esou zimlech ganz Sublind dobäi do war den do war de Raff dobäi do war den De Billy huet opgeholl,
den Tab war dobäi an dat war esou einfach dee Chouer vu Leit, déi einfach dat selwecht gefillt hunn, also iergendswéi dat erausbruet hunn, wat ee sech virgestallt huet. An op der Release hunn d'Leit och matgesongen an ech fannen, dat ass och esou e schéine Schluss fir matzesangen. Dat ass de perfekten Outro fir. Ech mengen op e Album oder EP ass definitiv dat dat eenzeg Lidd wat wat der hat kéinten hannen hin ersetzen. Ech mat Genau ze so. Dat war och Di Dir herno well also huet sech herno sou rausgestallt ah okay an am am Kouer nach sou okay dat muss dat läscht Lidd sinn an op der Ocean Release hat mer klenge Feeler gemaach. Do hat mer nämlech all eis Lidder gespillt an do goufen d'Leit Zugabe an do war mer esou, Schäiss, mir hu kee Lidd méi. An do hu mer den, hu mer Perception nach eng Kéier gespillt an ech esou, oh Gott, ech wëll keng Lidder nach eng Kéier spillen, dat ass, muss de net. Mee dës Kéier hu mer dofir express Perception gehalen, also alleng scho fir de Meme, dass Perception dat lescht, also d'Zugabe wier. Dat ass elo, dat ass einfach elo
esou. Ja des bei bei de Star man de Schéine Schluss an dann nach enke ebe Gas ginn fir de Leiit nach hir Zugabe ze ginn. Ja, ja, ja. Nee, mecht mecht Sënn absolut. Et deet mir perséinlech fuerchtbar leed, dass ech deen Dag mat ech weess net wéivill Féiwer am Bett luch, well ech vun net wäit bis op Téiteng, hä? Mee nee.

Ja. Das ist schön. An wie gesäit et aus? Wie, äh, wie, sinn, äh, wie waren d'Reaktioune wieder do äh, vun der Jury kru se voilà, äh, nach eng Kéier spengen. Der wat jo an net lo um hellegen um hellege Feld mm, total giet. Nee, nee, et war net.
Ech menge mé hat insgesamt och ënner deen eng Diskussioun melle mer eis no eng Kéier un. De Ben huet natierlech gesot, Jo, onbedéngt! An aner Leit hu sech gefrot, esou, Ok, mir hunn déi éischt Kéier net, si mer net weider komm, solle mer eis no eng Kéier mellen oder solle mer et si loossen? An ech mengen, do hu mer insgesamt alleguerten zesummen awer. Decidéiert, dass mer nach eng Kéier probéieren, dass mer nach eng, also alleng schon an der Rockhal e Concert spillen ass immens cool einfach, mee dass dass mer nach eng Kéier probéieren a mir wëllen eis awer och net all Joers erëm nei umelle fir dann iergendswann déi lescht Band ze sinn, déi Recht ass. Jo, jo, jo, dat verstinn ech och. Jo, mee mir freeën eis einfach op e wierklech coole Concert an jo, esou zimmlech dat Bescht ze weisen, wat mer bis elo op Weises hunn. Ech sinn ech si wéi gesot gespaant. Also mir sinn definitiv do an Där hutt jo do nach wéi ween ass ween ass nach alles dobäi? E Yannick ass dobäi, Shadow Whispers ass dobäi, Arduin ass Dawn, Mind Patrol an Blame the Others, kann dat sinn? Jo dach Blame the Others genau.
Och eng gutt Variatioun wéi ech nach rezent hei elo gesot hunn, datt datt datt ech mengen et war nach ni esou Ofwiesslungsräich, ja voilà, gell, wéi dëst Joer. An dat ass natierlech elo schwéier ze soen an och Iech elo ze froen, wéi stinn Är Chancen. Ech menge mir kennen eis jo dann awer iergendwou alleguerten, da wëlls der net deem aneren eng an Schong, an d'Schong drécken. Mee eebe grad mat deem moderne Sound, wéi Der et esou gutt beschriwwen huet a mat deem e bësse méi, jo, deem aneren.
Dat ass halt, also d'lescht Kéier war fir mech. relativ kloer dass dass Fusion Bomb misste gewannen also well se einfach op dem Niveau sinn wou se missten op wacke goen also vun thrash metal gell also an äh, dës Kéier ass et wierklech esou wouch wouch mer soen jiddereen huet eng Chance all Band déi spillt huet eng Chance ze gewannen das richtig dann ass et einfach herno säi bescht ze ginn an äh, wann et dann esou ass dann ass et esou a wann net dann net also kann ee souwisou net vill ännere mee. Mär ginn eis Bescht, mengen ech do.
Et ass och am Fong, also et huet een och nach ëmmer erëm bei Stereotyp esou e bëssen d'Bild vu Wacken am Kapp, datt do éischter eeben déi méi al agesiesse Genres e bësse méi Erfolleg hunn. Dat heescht. Also jo, et kann een et guer net aschätzen, dass den Melodic Symphonic Metal huet ëmmer Chancen, denken ech. Ass richteg, jo. Wanns du Nightwish hues oder esou Saachen halt, déi méi an déi Richtung ginn, déi ware scho méi laang um Metal, also um, pardon, um Wacken. Mee mëttlerweil hunn ech zum Beispill och eng Band gesinn, déi ech bei Electric Callboy kennegeléiert hunn, déi spillen awer och An déi sinn awer och méi modern, dat ass Future Palace. Jo, do wollt ech elo drop eraus, dass am Fong, jo, dat ass eben einfach guer net anzeschätzen, well Wacken awer sech trotzdeem och moderniséiert, wéi een eben un de Bands gesäit, déi do spillen. Also ech fir mäin Deel kann iwwerhaapt net soen, Wéi, wou, wat? Well also ech menge jidderee gëtt einfach säi Bescht oder voilà, versicht de Moyen no kloer, jo an deenen 20 Minutten einfach alles dohinner ze knuppe wat geet an dobäi esou authentesch wéi méiglech ze sinn an jo. Mee et mécht, ech mengen et mécht déi Saach natierlech och. Ech schwätze do vu Wacken, ähm, dass eng gewëssen Ofwieslung an trotzdem e gewëssen eng traditionell Erstellung zu Wacken ëmmer de Fall wäert sinn. Mee ech mengen eleng mat dem Line-Up vum Metal Battle Lëtzebuerg 2024 ähm beweist d'Lëtzebuerger Zeene sech just eppes, dass se awer, fuerchtbar amgaangen ass ze explodéieren an all an all Ecken a Kanten. Iergendwéi, also mëttlerweile kanns de bal kee méi op der Strooss eppes froen, well da seet en, hey, du spills dach an där Band, dat ass wierklech scho bal esou krass. An och och d'Variatiounen, wou et eeben elo Genre gesinn, higeet, Do sinn och keng Limitte méi gesat an ech fannen dat, ob dat elo Parity ass oder egal wat fir eng aner Band, déi hei spillt oder hei zu Lëtzebuerg grouss ginn ass, dat muss jo dann, dat mécht ee jo awer dann schonn iergendwéi stolz, well mer iergendwéi mega kleng ugefaangen hunn hei zu Lëtzebuerg, wann s de kucks, wou mer elo sinn. Esou. Jo, kloer.
Also, ech mengen. An där kuerzer Zäitraum, dat ass schonn, dat ass impressionant, fannen ech. Mä ech hat, mer haten och elo en Interview mat engem, deen esou, voilà, Reviews, Interviewen mécht aus Argentinien. Ah jo, ech hat de Post gesinn, jo, richteg, jo.
An do war dann och esou, jo, d'Fro, Lëtzebuerg ass eigentlech jo elo net onbedéngt esou typesch d'Metal-Land, wéi d'Zeen dann eben hei am Land wier. An dunn hunn ech eben, voilà, geäntwert, datt awer, Also eis par rapport zu der Gréisst vum Land ass eis Metal-Zeen extrem grouss, also genau sou wéi d'Hip-Hop-Zeen, déi och extrem wiisst. Ech mengen, voilà, an du hues esou vill divers gutt Kënschtler hei. ja. u sech u sech kannst du generell äh, wat musikalisch gesinn zu Lützeburg lebt dat das dat das nemmi ze ze bändigen gell äh, das nemmi mir das noch nemmi machbar lo dass de äh, oder net machbar me sos an der Zeit wann ze engem gesot hues äh, ah, ich ma Musik oh, du verdingst doch eh näischchte mat mir mittlerweile geseist aber auch immer méi den Trend dass viel Leiit och iwwer Grenzen eben rausschwappen weil se einfach alles ginn äh, Falls et natirlech d'Moyen dozou hunn, ass nach ass nach eng aner Story, mee et et ass esou vill Tal ech soen net Talent, soss ass de Ben ugepisst. Dat ass mer bal entwutscht, mee Passioun.
Voilà, genau. Passioun. Passioun, esou vill Passioun do an déi weist, datt datt Lëtzebuerg wierklech e Land ass, wat de der wou s de och heiansdo muss kucken, oh wat leeft dann do aktuell, ob et Concert ass oder wat och ëmmer, kulturell gesinn. Do däerfe mer an do solle mer eis nemme verstoppen, sou wéi zum Beispill, keng Ahnung, ech mengen mir sinn all an deem selwechte Jore plus minus opgewuess, do hues de misse sichen, gell. An haut ass et einfach, du kriss en Iwwerschoss, d'Medien hëllefen natierlech, mee du kriss en Iwwerschoss vun Input a vun Informatiounen. musikalesch gesinn an dat dat dat muss en einfach en houfreg ma mengen ech fir die ganz Zeen egal wat freng Musik dass de muss gin. Ja mir das genau also am Fong das so bëssen ähm, so paradox eigentlech wann ee kuckt äh, wat fir eng Musek mer eigentlech maachen. Dat ass jo schonn extrem expressiv yeah, yeah. ass jo op mm. de Punkt, ass Metal, ass éierlech, ass voilà. An dann sech awer ëmmer esou, Bah, ech mengen, et ass emol net just eng lëtzebuergesch Saach, et ass éischter eng europäesch Saach, denken ech. Sech awer esou zeréckhuelen, ne? Esou net soen, Ech si verdammt gutt esou. Firwat? Also, ne?
Well nëmmen, also wéi sollen dann, ech soe lo net, datt ech dat vu mär soen, ëm Gotts Wëll, also. Ech si mer schonn, ech si scho vu menge Skills an esou iwwerzeegt an ech weess och, ech weess och wat ech kann a wat ech net kann. Mee dat ass halt esou eng Bescheidenheet déi een, déi een huet, déi een hei an der Gesellschaft esou matkritt an déi een och fir sech iwwerhëlt. Mee Ech fannen, et misst allgemeng, an dat ass och fir eis e Message an och u mech selwer all Dag, sech méi bewosst sinn a méi Selbstvertrauen an dat hu wat ee grad do schaaft an eebe mat där Expressivitéit am Fong mat där een an der Musek no bausse geet eigentlech och vu sech selwer aus erausgoen, well Du kanns jo just Leit vun eppes iwwerzeegen, vun deem s de och selwer iwwerzeegt bass. An ech fannen. Ass richteg. Ech fannen, dat kéint vill méi nach gelieft ginn allgemeng vun, jo, fir, ech hunn iergwéi d'Gefill, an der Metal-Zeen sinn d'Leit extrem bescheiden iwwert, och well de Metal eben nach ëmmer Nisch ass, bon, ëmmer manner, mee trotzdem nach ëmmer Nisch. Huet een iergendwéi d'Gefill, et misst ee sech esou e bësse rechtfertege firwat datt een da grad déi Musek mécht. Mee ech fannen, et steet fir sech an ech fannen, do soll jiddereen, also esou klengen Opruff u baussen, jidderee soll einfach do soen, jo mär maache wat mer maachen an et ass cool a mär gefält dat a voilà, ech stinn dohannert.
Ech mengen, dorëms geet et jo. Ech mengen, et soll dem Kënschtler, also dee wou et grad schreift, dee soll am so dat lo am meeschte Pläséier dun hunn et äh, herno well sos huet et guer kee Wäert et iwwerhaapt ze maachen. Ja natierlech.
Dat, dat, dat, äh, ah, du hues dat sou schéi gesot, ech weess net méi wat ech soll soen. Also ech si lo fäerdeg. ech schenke lo an.
Nëscht.
nee méi ech mengen wa wat wat kann ee do nach bäifügen? Ech mengen dat eenzegt wat wat ech da ka soen also an an an der wat wat wéi mir dat lo och emf empfonnt hunn als eppes komplett an engem komplett anere Spektrum och. Ech menge keng Musiker oder zumindest net lo äh, net lo an enger Musik an enger Band ënnerwee sinn oder sou an awer kulturell involvéiert sinn. Dat ass net easy fir d'Leit äh, a wann et nëmmen ass nozelauschteren, gell. Dat ass, dat ass net einfach. An ech meng, dat huet dann nach mat där famouser Bescheidenheet äh, zesummen ze hänken, äh, wou s de grad erwähnt hues. Also, ja, ja ech, also ech, ech mengen eben dat wat mär wou mär bëssen de Feeler maachen ass, datt mär et direkt verwiessele mat Arroganz. Mee dat huet absolut näischt mat Arroganz ze dinn, dat ass einfach mhm. selbstbewosst do stoe fir dat wat dee mëscht. Ja, also, das, ja, das ist richtig.
Ja. Voilà.
Ech fannnen do ken Di a bësse méi do ken Dien iwwen a bësse méi. Fir sech also jidderee fir sech selwer bëssen dru schaffen, schmengt ass absolut näischt dobäi a wann iech dee fënnt dass dat arrogant ass da soll en dat maan dann dann jo dann ass et och egal also op eng persoun ja. kënnt et net un an ech gleef nee. net dass esou vill leit déi déi astellung hunn an a wann dann hunn se net ganz vill verstan mengen ech vun der open mindedness oder ja, eben.
acceptance prinzipiell vu sech selwer natilch dann och gell die ja. allerwichtegsten ja Wow, mir hunn ganz vill geschwat an ähm, dat war eng ganz emotionalen äh, eng ganz e-, emotional Féiert Minute schon. Mein Herz ass gebrach ähm, okay.
das, das wunderbar ich fand, ich fand gut ich muss ihn, muss ihn heinz du bisschen philosophieren und dann auch sich selber ein bisschen ein, äh, ein mindset rem reminden so so so, so. stundenlang weiter schwarz natürlich, natürlich. können wir dann im um concert machen Kann een um Concert man, mee Dir hutt do jo genuch aner Prioritéiten nach. Fir d'éischt muss emol gespillt ginn. Ech si Ja. dann, Ja. Ja.
an dann an dann duerno ass alles gutt. Mee ähm, ja, ech mengen mär hunn ech ech hunn och jiddefalls keng Fro méi an mir si jo schéin e bëssen duerch d'Labyrinth geschweift vun der Lëtzebuerger Zeen. Ech mengen op dem Sander senge famousen äh, Wierder géing ech einfach soen, grousse Merci un Iech zwee, datt Der dobäi waart. Ma grousse Merci fir d'Aluedung an och wierklech cool wat Där maacht, also de Podcast. Nee mee dat ass awer, dat ass och wäertvoll fir d'Zeen, datt et esou e Gathering gëtt einfach fir Bands, wou einfach emol e bësse méi och ka geschwat ginn, wéi just Jo, wéi ass dat dann an der Band? An
voilà, well dat huet ee genuch. Nächst Kéier wann der FAQ maacht an de Luka schéckt iech esou domm Froen eran, da sot der mer Bescheed.
Ech hunn Mailen un, ech weess net, jiddereen, ech mengen och un iech, erausgeschéckt. Ech war net sécher, mee ech muss dat elo kontrolléieren. Ech man dat direkt. Et ass nach e Video geplangt, ech sneaken einfach emol. Ass nach e Video geplant dëst Joer. Ech kann nach net sou wéi ni, well ech et prinzipiell nach net weess. Mee et ass eppes an der Maach, well dëst Joer ginn et véier Joer schonn. Ech kann et kaum gleewen, véier Joer, wou ech hei schonn meng Séil eraus schwätzen.
Iwwer, wat war et d'lescht Kéier? Ech hat, mir haten nogerechent, ech mengen 55 Stonnen um Stéck schwätzen, war dat wuel, gell?
Ass de Mond drëchen? Ass fuerz drëchen, fuerz drëchen, ja. An äh, do, do ass dann och natierlech fläit wann dat dann klappt méch denk schon bësse méi Interaktioun mat mat Invitéen an do ass natierlech Lëtzebuerger 10 absolut am, am, am Fokus und muss so. An do kann en dann do kommen de Standardbierg zréck op Fall spéitstens do. Ganz gären.
Ja. Tipptopp.
Mee wie gesot eng Kéier grousse Merci an ähm, ja vill Erfolleg der Metal Battle ech halen Daumen, sou wéi ech all den anen och Daumen hale mé egal haut halen ech iech Daumen. Merci vielmals.
Merci.
An ähm, an domat ging es so en Merci fir d'Relauschteren an äh, fir jidderen dobaussen bis nächst Gehei.